hello maxaka i dyondzo ka hambanahambana mamukela ka nona ko hela wa nkanelo wa gingirikana namuntlha hi la ku vulavula hi vhidiyo ya psychology yes we are back on nkanelo wa gingirikano loko yo za subscribe ka channel ya hina kombela endla tano i ku subscribe and also hit the notification bell ku loko hi endla show ta hina wena i nga salela ndzhaku i nga titimeli i nga titimeli ku na van'wana va vulalu xitsongo ve ri ni rini i nga titimeli i nga titimeli don't be negative that's what i'm trying to say so psychology um hi rini mhaka psychology guys because i mean video leyani a yi nga expectiwangi um yi hume hi nkarhi wun'wani wa nkarhi wun'wani wa kwanga u nga hleketeleriwangi ku nga va na ti-breaking news ta so leswaku ti-breaking news leti a yi mpela ti le ku humeleleni ne okay so psychology hi handlaka swo hleka swa serious i humese video um so video leyani a nga i tikuma nga tsakangi swinene and i disappointed hi swilo swo hambanahambana loko mi ze ya vona video ya kona hi leyiwa team Shembani hinkwenu ka n'wina vaseketeli va psychology na vaseketeli va eh, mafamba Eh, na mi khensa hinkwenu vaseketeli va mina hi n'wina mi nga ni endla ku ni kumeka ni va ni ri kona na na ntirho lowu bojo va nga wu tirha na thembani rangani kambe lexi ni lava ku mi byelaka xona eka siku ra namuntlha um mina ka sonta wa ku xonga songhasi ni kha ni vuya kerekeni na bura ya mina um mina ni na nkingha yi kulukumba swinene leswi no va ni nga swi tiveki ku ri ni dyiwe yini a ka misava kambe lexi mi fane mi xi tivaka hinkwenu ka n'wina ku hava nandzu lowu ni nga na wona lowu ni nga wu endla nandzu wa mina ku va talente ya mina i think ka awadi ni na more than three three three years ni nga ni nga kumeki ni kona ka denomination ni ngo loko ku ri hi n'wina vo munghana lonene N'wina rhedi ra le kaya ya Xitsonga, na khensa swinene ku kumeka vukona bya mina byi kumeka byi nga ri kona eka n'wina, na talenta ya mina leyi ni kumekaku ni kha ni kumeka loko ni tshame ni hleketa hi tinghoma ni ku ni lava ku kurisa rixaka kambe swi kumeka swi ri useless. Ni ngo Munghana Lonene, loko ku ri hi n'wina mi endlaka swona leswi so nkarhi hinkwawo, Make I'm coming see at that hour. Ni ka nga ti mutwi. Eka tinghoma ta mina leti ni kumeka ku ndzi tirhaku hi mbilu ya mina na moya ni tsakile. Kambe ni ri loko ri hi n'wina Xikwembu a xi vi na n'wina. Kambe loko ri eku rhandza ka munhu ni ri nkarhi wa yena wu ta n'wi fikela. chimchimbana eswona lexi ni lava ku mi byelaka xona hinkwenu mina mi nga langutiseli album ya mina ya xichangani ni kombela ku ya yimbelela na tinxaka tin'wana leti ti nga ta hlonipha um ndzhuti wa mina wa talenta ya mina mina ni khensile swinene eka malembe lama ni nga tirha five years learning a year or six years and a Russian for seven years mani a swi a swi a swi ni vuyiseli ntshovelo ni vona ku kha ku ya vanhu van'we emahlweni so ni ngo sweswi ni kulini ku ni vona ku ni humela miceve yi basini yi ri so but otherwise n'wina mi mi swi vona njhani mhaka video leyi mi vona njhani um loko mi vona video leyi mi hleketa yini kahlekahle mi twa hi nga ri psychology u na point hmm? u na point ya njhani leyi mi twaku nga ri i na yona ni kuma mi commenta down below mini ka mavonelo ya n'wina um malona ta mina ni twi nga ri psychology a ni swi tivi ku i vula ku a nga hoxi ka award njhani for three years because loko ni cheka this year 2020 ne so maybe ta counter from 2019 so 2019 2018 a ni tsundzuki ku ve na album ya psychology mina hi 2018 na 2019 even 2017 i'm not sure maybe ni nga ni bitiwe laha ka 2017 mara a ndzi ku na ku na album leyi nga huma ya psychology lexi ni xi tivaka xi nga huma i single leyi nga huma ya slow jam ya last year hi december leyi a nga nyika yona um hi le carousel kumbexana hi le kwini le ka ka tigarage leti to to ya kaya limpopo hlangane na yena ya psychology a nyiketa yona straight um i mean uh, that, that single ni ni yi twa kahle ende ya ba yi ba kahle swinene so a ni swi tivi ku i hleketa ku a fanele a hoxa ka ti-award hi mhaka single liya na kumbe a fanele hoxa ka taward njhani for three years i don't understand a ni swi twisisi laha ku ri cause a nge za humesa album maybe a ni va languta best album best male then according to album then best song pop, most popular song all those categories that are there ka ti-album ka ti-award to hambanahambana so a ni swi tivi ku i vulavula hi hi hi ti-award ta njhani ku ri a nga hoxiwi ku kena a nga yi za humesa album recently kumbexana ni wrong mi nga ni byela laha hansi and then xin'wani ni vone a seketeriwa loko a vulavula hi mhaka ya ku loko a adiresa ts team xirimani ku ri i kombela khomeriwa ku a nge humesi vunanga bya xitsonga i ta lava ku ya a humesa vunanga byin'wana ka tinxaka leti ti nga ta n'wi appreciate ka ka talenta yena Uh, yeah, psychology no talent. He's unique. His voice is very unique, and I feel like he is talented. Kakuhumesa vunanga, and the voice yena a yi fani na ya munhu un'wana. So actually voice ya psychology is very relevant ka music wa Xigaza. Lero loko o suka hi mpela mpela it will be a big loss ka Xitsonga music. Cause loko na unta for example loko na unta um, eh pongo remix leyi a yi nga ndla hi Prince Rangani a nga n'wi feature na yena psychology tani. psychology actually made that remix alive na swi twisa ku ku humele like na swi twisa ku ri yi tlangiwe kahle pongo you know and ya ba na mavumele ya rhanga na saseke ngopfu ma swi twisisa mara voice ya psychology la ka remix liya yi endla ku ri that pongo remix yi va ya hisa and the plus yi biwini ts kahle la yi tirhini ka that album ya, ya prince rhangani hinkwayo kahle kahle na na na that song ya pongo so ni tiva ri voice liya loko a khanyinyetela swilo leswi ya hi ndlela liya swa saseka mani ende hi ta va hi lahlekeriwe swinene ka vunanga ka vunanga bya xitsongo loko ri kini hi mpela mpela i ta suka no ni nga swi tiku endla vunanga bya njhani ku cause hakanyingo swi tala swa tika ku munhu a sungula vunanga byintshwa like for example loko la ku let's say psychology wa suka i endla house kumbexana endla hip hop ne i ya i ya susa ma i ya menula mani aka you know casper neovest kumbe ya nasty c a reese you know all those guys ya swi susa mani le henhla va tops you know so that a ta kota ku nominate of that side kumbe house music cabs at the small mapiano ma you know e, endla music wanjhani or oh, endla vuloveti music you know like ben mangani is also doing music that side uh, ya phikizana va king mnada la ku ta tika because usually swi teka plus minus 5 to 10 years ku vanhu va ku va ku teka serious ka ka a genre yo karhi unless i va na a big hit yi va viral then people take you like oh okay because vanhu vo tala va nga ka music wa wo hambanahambana they had it rough man they had a long journey i mean dj maphorisa ntsuke loko dj maphorisa sungula ku, ku tlanga i tlange xikongo ku xikoma milenge the first time ni ni twa hi dj maphorisa ku ri xikoma milenge na dj brian and khale imagine mara dj maphorisa the past three years dj maphorisa has been dj that we know dj maphorisa that we know mara a nga sungulangi tolo kumbe tolweni wa swi tisi khale a ri kona a kha a endla swilo leswiya so swi ta n'wi olovela njhani psychology ku a switcha music a va ka ka genre yintshwa ivi laha a nga ta kota ku dominata kumbe laha a nga ta kota ku tekeriwa nhlokweni handle ka ka music wa xigazeni because a xigazeni hi mpela mpela se i buildini um eh, fan base ku na vanhu lava n'wi tivaka wa tiveka wa swi twisisa swimani ta ku a fanele a khomelela ka xigazeni a nga suki hi ku loko a ya ka genre yintshwa swi ta n'wi tekela nkarhi ende se i te i vulavula hi ku se i na nceve nkulukumba nkarhi wa famba so swi ta tlhela swi n'wi tlherisela ndzhaku hi ndlela yin'wana so a ni swi tivi n'we mi swi hleketisa ku yini ku loko a suka a ku a suka is it a wise decision na ka mina ka mina ka mina nga bya xitsonga na loko hi ta ka ts ka team xirimani ku ri a ni swi twisisi laha ku ri a swi tliya kahle ku i ri i suka ka team xirimani kumbe i apologize ku ri a nge he humesi vunanga bya xitsonga na so a swi tliya ngopfu laha ku ri wa suka ka ts na mara ni vone mapele you know mapele va pele support i le ku supporteni ka decision leyi nga teka hi psychology i ri endle kahle ku va sukile um ka ts ye i focusa ngopfu ka mhaka ya ts because i vulavula hi ku mapele yena ku zekeni a sukile ka ts i ku album yena yi tshama yi deletiwe kumbexana yi rhabiwa yi nga humi Hmm. That's another story altogether, you know. Kahle me bune another day for that one. but pele chud vula vula maku yena i rabero album ka team ka team shirimani leswi nga endlaka a suka ka team shirimani ene hina hi nga swi tivi ku a sukile sweswi ha swi tiva ku mhaka ku i ri rabero album yi nga humi so mi ni ti vutisa ku ri loko album yi ze yi rabiwa swi ta swi fike njhani ku album yi ze yi rabiwa yi nga va rhabiwe mhaka ku kumbexana mi kuma ku timali a ti nga ringanangi ku va ku ve nga vangi na ku twanana ko karhi laha ku ri kona i xitori lexi hi nga ku ri hi nga ri ku xitweni laha we're not hearing that side of the story ku ri ku humeleleni why um a sukini ende loko ku ri ke ni mhaka ya ku album ya yena a yi dilitiwe a yi dilitiwe hi mhaka ya yini ma swi twisisa so heyi ti tele timhaka letiwani and um, loko se ah, loko u languta future ya psychology kahle ngo ka xigazini ku tlula ku a suka a ku ya endla vunanga byin'wana because swi ta n'wi tekela nkarhi that's what i think and then loko loko hi vuya ka ts esh mhaka ya ts ya tika because um actually i once share the status ka facebook khale mani i think xi tshame xi xi xera xirhwanya xi teta sri a ni vulavula hi mhaka ku ri it is difficult for vanhu lava nga ka ts ku va va va humela rivaleni va va va swi vitana yini va va tiyimela hi voxe kumbexani vanhu va va recognize as the solo artist you know uh, I, I think uh, the only person leyi a nga ku recognize weni as a solo artist ka ts i i i mr post ene na swi twisaka why am i supposed to eh, a va na reception leyi a nga ku yi kumeni sweswiwa i mhaka ku ri mr pos ende leswi ni nga swi vulaka la ka station xa ku ri until ti-artist leti ti nga ka ts ti kota ku tiyimela hi toxe as much as ku na team it's, it's, it's advisable for them ku va va swi tiva ku ri as for example ni nga nyika yena psychology okay as psychology as an artist leyi nga ka ts swi kahle ku i appreciate ku i le ka team ya ts mara keni i swi tiva na wena ku you are an individual artist u tirhela vuartist bya wena n'winyi because leswi mi ni nga swi vona hi leswi swi nga ka ts ku va va focus ngopfu ka ku build that team than uh, okay time hi lahlekele hi fambele hi load shedding load shedding yi humele ki record okay ni vula ku ti-artist leti nga ka ts ti focus ngopfu ka ku va va builda

you know do you think they, they will take dlanyoka va teka dlanyoka a performa ka ka mapungudzi maybe loko ku ri camp team streamani impela impela yi lagusa se na swilo swa team swa ku tirhela team a swi ta va kahle ku loko ku ri keni impela ti-invitation leta loko ti fika let's say um giani music festival yi lava sound ya ka t s ne this year va decide okay this year a hi yiseni brajo brajo ya performa ka gan music festival then va twanana ku okay next year ku ya prince rangani the other year ku ya va samson the other year ku ya mafamba the other year ku ya uh, who, who's there there's brace shiriman now you know there's all uh, these other artists um, the other year ku ya psychology after balance ku ri na yena psychology a nga ta ku titwa nga ri a vilela ku for seven years a kha humesa ti-album a ri nga ri a ku na leswi a vuyeriwaka hi swona ko humelela vanhu i ri ku humelela vanhu van'we swi la ku na vanhu lava nga ku yeni emahlweni va henhla handle ka yena kwalaya ka t s a hi swi tivi i mani mara me hi ku vona ka mina ku ni twisa ku loko ti-promoters ti invite t s music or t s records or vanhu lava suka ka team shirimane obviously they will go for joe shirimane and sometimes kuma ku is not a fault ya joe shirimane

thank god yu ri vuye kha hi lunghisa khe recorda thank god ri vuye khe recorda so ni vula swona ku loko artist yi lava ku survive ka t s i ku va yi fene ya laha ya producer wa music mara yi kota ku tiyimela hi yoxe yi nga lavi yi nga yi nga lavi ku depend-a ngopfu ka team because i think leswi dlayaka ti-artist ta ka t s

KK Shrimane's album hi 2018 was hot one of the hottest albums leti nga huma ka TS mara a ni vonangi yi promotiwa hi ndlela liya ku fana ti-album tin'wana leti ti huma ka TS you know and that's my problem ku ri as much as you have good talents KK good, very good album mara yi fike yi tlangiwa one month because ku fanele ku huma ti-album ta vanhu lavan'wana se ti fika ndleni ti pfalana ti fika ti pfalana ta ts ti-album ta pfalana and the only person loyi a nga na nkarhi wo leha nyana ku album ya yena yi pfumba i mese post because u humesa hi march or april so between march may june july you know june july ku humesa va samsung so already for four months i le ku i le ku twaleni mese post a ku nge za pfariwa loko humesa va samson okay ku na mafamba hi april or, or march as well there mara my supposed yena a nga ku phusheni until almost december until loko huma ya, ya brajo album you know so i swilo leswi maybe ts maybe i fanele tshama hansi swi lunghisa swilo leswi ya ku ri it's good to have a team and it's good to work as a team mara individual artists must also play their own role

and then i tipfumbisa hi wexe nga nga nga nga rely ka team because swa tika i mean bro joy nge swi koti swi sweswo so a ni swi tivi because right now ku na mayivavi ya ku um uh, very man makhongela is no longer there as well mambawulelo is gone as well so a ni swi tivi ku humelela yini you know um i mean hina van'wana ts hi sapota and hi sapota swinene we, we love the music that comes from that side so it's not nice i don't like this kind of shows I don't like this kind of shows. So honestly speaking, TSC has to fix the, the, the, the things and also artists themselves have to be able. Look, va Samson va humesa no va fanele va tiyimela va va ri busy va kha promoter swa vona on the side. Va nga push ngopfu team than ku pusha ti career ta vona as musicians because I think that's where they are lacking. Hi leswi nga ku humeleni ka TS.

loko swi ta ka timhaka ta ti-award hmm, mhaka ya ti-award mina a swi talanga ni rhandza ku vulavula hi swona like i said a ni rhandzi ku vulavula hi swa ti-award because you can look at the um, academy awards every time loko ku huma ti-academy awards vanhu va complaina you know ku na ti-complains all the time you can look at the summers the saftas all these awards loko ku va na munhu la winaka kumbe ni ku munhu la a nga nominativi you know ku va na na swivulavula mara lexi nga xi vona i ku a ku ri na workshop leyi a yi ri kona a yi a yi hoste hi va hi xitichi xa ka xa xa xa xitsonga um, a ni swi tivi ku vanhu va yini na ka workshop leyi ri kona hi ti 24 i think la johannesburg a va a ni swi tivi ku vanhu va yini va ka workshop leyi va va twisisa ku ti-award ti famba njhani ene ya nominatiwa njhani mara loko leswi ni nga swi twisisa swona mina i ku vanhu a va fanele va sms a ti-fans ta artist yeleyo a ti fanele ti ti senda letere ti nominata artist leya ku va yi va ka category hi leswi mina ni ni swi twisaka swona so swi vula ku munhu wo fana psychology a fanele a tirhe hi matimba ku va a kota ku nominatiwa ka ka ticategory letiya loko a twa hi nga ri wa swi deserve ne then from there i va ka category then you people vote again for you to win or not hi leswi ni ni swi twisaka swona so and then that's why mina I, I have serious issues with, with awards because loko swi endla ti-sms si kuma ku the person loyi a nga na a huge fan base ku ya ku ya wina yena kumbe ka nominate wa yena kumbexana kuma ku i na eh, big capacity ya mali ya kota ku xava ti-sms to tala kota ku sendela hinkwato ku swa humelela munhu a wina i a wina award hikuva a ku va ku ri yena a kha a ti sendela ti-sms yexe So I don't think I, I don't think there's anyone who is blame who's to blame here. I don't think we nga blame munhu na and same kuna munhu loyi a fanele a blamiwa ka swilo leswiwani kahle kahle koku maybe ku na ti-misunderstanding leti nga kona ka music wa xikaza ende leti ti nga lunghisiwaka hikuva ku ku kha ku hostiwa ti-workshops lezo ti fanele ti a ti hostiwini a ni swi tivi vanhu a va yini na you know ti-artist a mi yini na you know if you were there then a ta va swi tini un'wana ku ri swi famba famba famba famba njhani ende ke loko u ri na mavonelo ya wena a wu ta ma humesela kwalaya ka ka ka workshop leyi a yi ri kona you know a ni swi tivi ku vanhu va swi tiva na ku vona ku na workshop leyi kona laha yi leyi hostiwile hi radio station ya xitsonga a ni swi tivi so ai guys mhaka ya psychology ya ya ya ya karhata ya karhata swinene so ku na mhaka ya mafamba mafamba a ni swi tivi ku va famba ka ri xo xo hlamala ku vulavula swilo leswi va tshembi ku xiwela kona ku a suka ts mafamba a nge suka ts a nge suka helo a nge suka helo a tshembi ta suka helo um i kahle ngopfu la ka ts u producer music wa music wa sharp um a ni swi tivi ku ri ncini xin'wana ni nga xi siya hi mhaka ya video liyani because uh, ni twe yi nga ni tsakisi mani a swi tsakisi ku va hi vulavula ti-video to ta so hi ni lava ku celebrate music lawani you know loko ni vulavula hi ku ku artist yi fanele ti yimela hi yoxe hi leswi swi nga swi nga swi ndliwaka hi soni makamu you know soni makamu i munhu un'wana loko ni n'wi langutini that guy yo na n'wi chava that guy xi kota ku xi ze xi nghenelela hi nkanu xi ri xi kha xi tiyimela hi xoxe wa swi ta mani u tlanga music hi yexe i yimbelela hi yexe i arranger hi yexe wa wa pfunela pfunela na van'wani mara swilo leswi a swi swi nga lani i tsala hi yexe everything ku endla yena wa swi ene a nga rely ka munhu un'wana i tiendlela hi yexe. no this is hi leswi a ni ti nga ri ti-artist leti nga na faith swi dyondza hi swona and hi leswi swi ndliwaka na hi bini na hi ngani sweswo as well swa ku uh, a kota ku phusha music wa yena hi yexe i nga la ku rilaka vanhu van'wana swi kahle ku vhele i tirhisa vanhu lava nga kota kota ku ku promota na swin'wana na swin'wana mara i nga vi tshama endla i tshama backseat ku wi working and nchumu i twi nga ri music wo u ta twala u nge pfumbi ku na vanhu vo tala ngo lava ndlaku ti-hit mara ti dumi tin'wana ta duma se ku ri late a ti dumi because a va a va kuma a va kumangi vanhu va va promotela kumbe a va le ku tipromoteni hi voxe i kuma ku munhu loyi a baku thyaka ku twala he ngopfu va tele vanhu lava humesaka music ko kahle loko u yingisela album i tlhela mara mara why album leyiwani yi nga nominate wanghelo kuma ku maybe a yi a yi nga fikelelanga swilaveko ku na swilaveko leswi swi swi fanele swi fikeleriwa ku va music wani wu tlangiwa ka radio yi no swi swi taniyani sound quality you know, all those things marketing promotions all those things wa ma ya ka ti-meeting letiwa na mi ya dyondza ku kahle ku humelela yini you know so a ni swi tivi mara hi leswi a ni mi khule swona le ka nkanelo wa gingirikani mi nga ni byela mavonelo ya n'wina laha hansi ku mi ri swi vona njhani mhaka ya video leya ya psychology ku ri i ri wa suka exigazeni and i kwatise mhaka ka ti ku yena a nga nominate ka ti-award i na point na ende mhaka leyi nga lulamisiwa njhani because ni twi nga ri psychology is crying for help that for me when i saw the video i feel like the guy is just crying for help he needs someone to come and assist him you know hi vona va vona ku va va yi lunghisa njhani mhaka leyi because hi nge dzumiki hi lahlekela hi ku tlhantlheka tithimi kumbexani ku va na ku hambanahambana ka vanhu lava tirhaka swin'we a swi sasekanga swilo leswiyani lexi nga kahle i ku vanhu va fanele va khomana va tirha swin'we you know swi kahle ngopfu leswaku va vakhomi va timba va tirha swin'we fanele swinhu swi vona ku t f yi endla kahle ngopfu futhi swo tirha swin'we no ni nga swi tivi ku ri ti-artist ta swi kota ku ti dyondza ku tiyimela hi toxe na you know ta swi kota swa swona you know because um loko ri ka t s one thing you need to know i ku loko ri ka t s swa boha you are going to be working under the shadow of brajoe and obviously Brajo he's been around you know so loko ku ri ku yimela i lava ku tirha under his shadow it's not gonna work for you i nge vonaki i nge vonaki you're not gonna be seen and uh, hi swin'wana leswi ni lava ku vulavula hi brace chirimani hi swona about brace chirimani because i think there's huge potential ka brace and it can become something big ka xitsonga hip hop not rap hip hop

and that's the problem leyi nga kona that's the challenge leyi t s yi hlanganaka na yona loko va kha va endla timhaka ta vona ta vuyimbeleri and hi ni laha ku va vona va kula va tlakuka va ndlandlamuka va kurisa xitsonga tanihileswi psychology a nga swi vula fune ku tlakusa xitsonga ririmi ra hina tshikileriwe ngopfu va ka hina ende loko ri na

leswi nga ku tlakuseni ka xitsonga i ririmi ra xitsonga leri nga ri kandziyeriwaka ri hansi mara i swi swimbirhi ntsene leswi nga ku tlakuseni ka xitsonga ku nga mahungu ya ka sabc 2 lama nghenaka half past five ya xitsonga um ni nga vula ni nga vulavula na hi munghana lowunene mara a ni ta tshikelela ngopfu ka ka mhaka ya vuyimbeleri bya xitsonga i sexual swilo swinharhu so afrika-dzonga swinharhu munghana lonene mahungu ya xitsonga ya sabc two na vunanga bya xitsonga ene vunanga bya xitsonga a fila hi byona byi nga khoma ririmi ra xitsonga byi teka ti-percentage ta le henhla so a swi ta a swi saseki loko hi lahlekela hi wona u fanele va psychology ma swi twisisi a swi saseki a swi saseki a swi saseki na kantsongo no we need psychology amlothweni hi hi n'wi lava mulothweni hi n'wi lava ka ts ma swi twisisa mhani ku a ni ta vula ku a va hlangani a ku vulavuriwi ku lunghisiwa swilo va mambawulela a va vuyi loko ri kuni ku na swi swi swi va va nga hambani loko ri karhi va fambangi swi kahle you know loko ri kani va ha ri kona is good you know vanhu lava a va kha va tirha lani a hi tirheni emahlweni hi tlakusa ririmi ra xitsonga because for me that's, that's, the, that's the main aim ku hi tlakusa ririmi ra xitsonga ene ku fana na nongonoko loyi mina u endlaka lawani kumbexana leswi u endlaka lawani ni endla hi vomi ku va ni nga vulavuli ririmi rin'wana na zama ku ni katsa ririmi ra xinghezi nyana ku vanhu lava ka va nga riki vatsonga va ni twa cause va tele vanhu lava va langutaka nkanelo ya gingirikana mara va nga ri vatsonga se swi endla ku ni mi katselakatsela nyana switsongonyana mara nkarhi wun'wani va va lahleka ngopfu so ni hoxa ni ririmi ra xinghezi nyana ra ndzi ringeta ku ni ni va accommodate kumbexana ni va amukela ku a ni mina a mi phe mina swi bohi ku ni vulavula ni vulavula xitsongo mara ku na vanhu lava hi ku ya constitution ya south africa va nga task-iwa na na ntirho wa ku va va tlakusa ririmi ra xitsonga hikuva tibuku vhele hi nge vulavuli tona ni tshembi vanhu va hlaya na tibuku ta xitsonga vatsari va tibuku va kona mara ni nge vulavuli hi swona leswiya hi ku tsala hi ririmi ra xitsonga ma vona so ku va psychology a suka a swi onheli ts kumbe vunanga bya xitsonga ntsena swi onha ririmi swi onhela hina hina hi vulavulaka ririmi ra xitsonga ku ku humelela yini wa vanhu va suka va va va yimbelela hi xilovedu ku ri ku na rona ririmi ra hina laha a mi tivutisi mara n'wina guys ku why swi lava ku ku na leswi faneleke swi lunghisiwa ka hina vatsonga a swi lunghisiwi swilo a ku lunghisiwi list kahle kahle hi lava ku vona xitsonga xi tlakuka xi ya mahlweni okay ni jakatseke ngopfu swi helelini swa mikhume swo ka nongonoko wa hina nkanelo wa gingirikana mi n'wi twi psychology mi ri yini mhaka psychology mhaka video leyani um na mhaka ya mapele ya nga vulavula mi vona swi ri swi ri sharp because i ri support-a psychology ka disini leyi nga yi teka you know mi ri yini mhaka mapele as well um leswi a nga swi allerger ku ri i ri i sukeni mhaka ku a ri a beriwe tinsimu i ntiyiso fika kwihi hi leswi ni i swivutiso leswi hi nga na swona you know yeah because mapele hi n'wana wolowo a te kahle hi unique voice you know loko a lahlekini ka xitsonga nto hi nga ri hi lahlekeriwini wa swisisa hi lahlekeriwini pele jude we need you back man hlanganisani swilo lawa ti tele ti-producer guys a hi tirheni swin'we mi tirha swin'we vunanga bya xitsonga byi byi ya mahlweni hi nga hi nga tlhintlhi hi ya ndzhaku hi nga give up you know a hi yeni mahlweni na mina kwalawani i ntirho wa tika ku le ku tikeni vona vana ni tsakisa hi xi xin'we sweswiwa ni vone ku na chanele xa tintswa ta ta vanhu va xitsonga a hi va sapoteni na vona hi yisa xitsonga mahlweni because the more there's more channels ta xitsonga is good is good for us is good for the language hi leswi kahle se hi swi lavaka there should be more xitsonga speaking channels ka youtube there should be more i want to see more channels i'm just happy that probably i inspired so many people uh, i'm not gonna take credit for that but na swi tiva ku ri va tele vanhu lava nga vona channel ya mina va ku ah, i can do that yeah but let's let's have this kind of channels you know fe ku na ku na channel leyi vulavulaka hi mhaka ya ya ya general life like social life mara kuma ku yi vulavula hi xitsonga ku na channel leyi vulavula hi sport channel swi tele leswi nga endliwa ka youtube hi ku vulavula ritsonga hi tlakusa ririmi ma swi twisisa i'm sorry i'm off topic right now but i just feel very passionate about the language ku ri a hi vulavuleni ririmi ra hina ra xitsonga let's have more channels if you want to start a youtube channel please do so right now i vulavula xitsonga mara i i teka ndlela ya wena i nga la ku fana na mandla gingirikana i nga la i nga la ku fana na lavan'wana va nga ku endli ka channel vele vele van'wana vele ku va ku va va fana mandla va endla ku fana mandla gingirikana which is quite sad because they should be people should be doing their, their own style mm. vanhu va fanele va endla hi hi xitayele xa vona va ta na swilo swa vona swintshwa hi lava ku vona swilo swintshwa swa hi lava ku ku ku analyze ra ti ti ti-movie hi xitsonga ma swi twisisi hi lava ku hi lava ku hi lava ku analyze ra tibuku tibuku tintshwa hi hi hleriwa tibuku tintshwa ta xitsonga leti nga kona ku hava munhu la nga ku ndlela sweswo mi ni nge swi endli ni ri nexe ni ni le ku mi tlhontlheni ku ri ti-ideas ta ku ta ku endla YouTube ti tele. and nga teka youtube ku u tela ku endla mali because i ta va disappointed tala ka youtube i lava ku endla youtube hi mhaka ku i twa i tsakisa hi ku endla tivhidiyo ku fana na mina mi swa tivhidiyo na swa ni tsakisa and then a no sungula ku endla tivhidiyo ku va ni ri loko ni ri la ka youtube khala khala ni endla tivhidiyo a no na swi ni ta ti posta kwihi wa swi so a hi vi na chance to tata xitsonga hi vulavula xitsonga swi kahle mina i like it i'm really happy about it van'wani va twa maybe a ni tsakanga mina swa ni tsakisa ku ku no twa ni nga tsakisi loko va ku munhu wa ni xisetela because swi endla ku chanela wena yi nga koti mara find your own path then stick to it hi byele hi byele hi timali chanele leyi vulavulaka hi swa timali ma swi twisisa ku va na chanele yi vulavulaka hi swa hi swa hi swa vukhongeri maybe you know if you you, you have passion for for traditions whatever tana ta hi ta hi ta hi byela hi swona ka youtube swa ti-make up swa misisi swi tele ma swa misisi swi tele ngopfu lani i want to see something news ku ri youtube ya xitsonga hi tlakusa ririmi because a hi na swi swo tala leswi tlakusaka ririmi laha handle ko va tipulatifomo leti ndzi nga mi hlamusela tona sabc two mahungu ya xitsonga kwalani na munghana lonene na vunanga bya xitsonga those are the only three things that are pushing xitsonga language out there so we need more youtubers lava kota ku vulavula xitsonga so let's do it a hi yeneni a hi phikizaneni na tlanga okay vaxaka data ka vana va ni khensa swinene ni khensa ko mina ntlha mi yi langutile a ku ri topic n'wana yo hisa leyi na mina yi ni chavisaka ku vulavula yona because mara ni tivela swa swi vuriwe leswi ni nga swi vula laha uh, na swi ta ku nge pfumelelani hinkwenu a hi holoveni kahle hi nga hi nga hi nga rhuketelani vanhu van'we va rhuketela so mara anyway eh, the- mara ni twisisa xi xin'we ku ni vone post yin'wana ni nga posta hi brace chirimana i ri leswi i swi humesaka hi nomo i byela munhu un'wana ku n'wi vavisa swi hi byela leswi nga ndzeni ka wena ah you know that that, that that's a nice line i like it thank you very much for breaks chilumani for that for that quote i don't know where you get it but it's a very it's very relevant yi relevant swinene so thank you very much guys and khensile a hi voneni ni kahle nkarhi lowu taka xa mina i t s na psychology eka stars xa mina i ririmi ra xitsonga a hi ri hlayiseni hlayisekani inkomu